isin suuraa makkaati aayan isii digdamii fi saddeet lakkoofsi isii suuraa torbaatamii fi lammaffaadha suuraa torbaatamii lammaffaa suuraa makkaati juz'ii digdamii fi saglaffaadha eegasanii suuraan tun jecha dhibba lamaa fi saddeettamii jaha qabdi. Qubee ammoo kum tokkoo fi saddeettamii sagal qabdi. Suuraa Aaraafitti aantee buute. suuraa aaraafitti aantee buute. Eeywa. Mm. Duuba jecha meeqa jedhee maanaa

Qubee meeqa jenne? Sagalee ta'ee jijjiirra.
kumaa fi saddeettamii sagal kumaa fi saddeettamii sagal jecha dhibba lamaa fi saddeettamii jaha. Wanni an amma dur isin gaafadhu sa'a kana takkaa isin gaafadhee beeku har'a qofa isin gaafadhu. Qofa sammuun tiyyatu waan yaadatti nan fakkaatti. Takkaa yeroo duraa isinii himu san isin gaafanne, yoo guyyaa marroo isin gaafadhe malee. Hardha waan isin gaafachiisu jira duuba. Yeroo takka jedhee lammata afwan namanna bilbilee duuba wanni an ardhaa haarawatti isin gaafadheef takka bichaa dubbadde osoo lama hin deebi'in wan isin gaafadheef wahiif saba wahiiti fi sababni suni jecha 286 jedhe. Suura Al-Baqraa Suuraan Al-Baqraa aayata inni qabu beektu aayata 286 qaba Suuraan Al-Baqraa. akka isin yaadattaniif akka isin daganneef irratti isinii hidhe suuraa jinni jecha inni qabuu fi suuraa albaqraa ka qur'aana irraa irra dheeraa aayanni inni qabu wal qixa albaqraan aayata dhibba lamaa fi saddeettamii fi jaha qaba suuraan jinni hoo jecha dhibba lama saddeettamii fi jaha qaba Akkanuma amma dura waan tokko isinii hime suuraa inna anzalnaahu fi leetil qadri irratti suuran sun jecha soddoma qabaatu qubee dhibbaa fi kudhanii fi afur qabaatu isinii hime. Waan isiniin jedhe duuba hogguu sanii jecha soddoma qabaatuun kun juzii soddoman quraanatii wal gala. qubee dhibbaa kudhanii fi afur qabaatun ammoo hoo suuraa qur'aanaa dhibbaa kudhanii fi afraniin wal galaa jedhe. Kan akkasitti himee yeroo biroo adda addallee ani irra deebi'e garii keessa sammuu isaa gad dhiiftee wayita dheengata qormaata qubee meeqa qaba oguu nu jennuun qubee beekee jecha meeqa qaba oguu nu jennuun jecha soddomii sagal qaba jedhe. Gariin namaa wal jalaa haatayyuu warri gaafa san hati Umm Khaalid ka an deebisee addatti gaafadhee wayta meeqa naa deebisuu turte jecha soddoma qabaatu wayta qurmaata seente jechi sun harkaa bahee dogoggortee soddomii sagal goote akkasuma na fakkaata akkasumallee ammoo duuba khaxa'a tokko dalayde gaafas illee dubbattee jira nama tokko maqaa isaa hin dha'u qormaatuma isiin dalayde san maqama irraa jijjiiree maqaa isaa maqaa isii bichaa irraa jijjiiree qormaata sanatti as erge. Laalee deebisee fi callisee Ummu Khaalid maa akkana dalaydee jedheeni deebi'ee gaafadhe yeroo sanitti jechuudha. Dhugaan nama kofalchiifti malee nama hin aarsitu jedhe. Kanaaf dubbadhee wanna nammoo waan san kaasee fi gaafa sanillee akkasii dubbii isa wal fakkeessee himee har'a suuraa jinnii kana irratti hoo akka isin hin daganneef jecha dhibba lamaa fi saddeettamii fi ja'a qabaatun isii suuraa albaqaraa ka quraana irraa irra dheeraa ayata 286 qaba akka hin daganneef isin hime yoo suuraa kana gadi finne juz'ii kana gadi finne qormaanni akkuma dheengada dhufetti dhufa hin hambisu bakka tana insha allahu kariim suuraan tuni suuraa aaraafitti aantee buute suuraan tun suuraa araafitti aantee buute dhagaa jirtanii
dhagaa jirra shaka
naa obsaa xiqqoo oofuu ofirraa kanatti
ayyee
bes naa tolee telefoona irraa jaam narraa ta'e amma na amma naa deebi okay ayye bismillahir rahim suuraan tun tamitti antee buute isinin jedhe amma Suuraa Tol'aaraa.
suuratu araaf diqqoo telefoona jiru jaam narraa ta'e lafa bu'ee jira biroo hedduu takka na agarsiise kan isin dhufutti jiru san suuraan araaf isa isin buute sagaleen an harta himutti jiru sun na jala deebi'utti jira. Rakkoon maali beeyne. Suuran Nasraa, Aaraaf. Hmm? Okay. Amma toltee jirti laal. Ammas deebi'utti jirti. Suuratul Aaraaf amma sirri jirti. Yoo eeganaa deebite malee. Suuratul Aaraaf. Suuraa jalqaba taatee nabii keenna buute qissaa nabiyyootaa baatte. Saniin duratti qissaa nabiyyootaa nabii keenna hin beeku. Eega suuran A'raaf itti buute suuraa A'raaf irratti qissaa nabiyyootaa bare. San booda Huudin, Yuunusiin, Xaahan, ee, Shu'raan, Namliin, Qasasiin akkas akkasitti suuran qissaa nabiyyootatiin deemtu takkaa qissaa nabiyyootaa haasoftu eegas buute jechuun suuraa A'raaf irratti.

suuraa shan jennee dabarsinee jirra. Suuraan irraa boodaa tana ta quliin eegalte. Qul jechuun ammoo Quraana keessatti Rabbiin suuraa An'aam keessatti irra dubbate. Qul bakka soddomii fi torba dubbate. Qul jechuu san achitti. Qul jedhi yaa Muhammad uuxiya ilayya awwaxyinna godhame jedhi.

jechuu Rabbiin kiyya wahyii natti godhee akka an ummataaf himu na ajaje na ajaje qul jechuun ajaja na ajaje jedhi ummataaf odessi faqaaluu duuba ni jedhan jinnoonni hoguu qur'aana caqasan innaa nuti samicnaa ni dhageenne jedhan. qur'aanan qur'aana qaraatii takka cajaban ta hedduu mi'ooftu jechuudha. qaraatii das nama jettu, mi'ooftu, ta walaloo hin fakkaanne, ta raaga wahii hin fakkaanne, ta waan namni barreesse hin fakkaanne, ta falfala hin fakkaanne, ta waan if biraa uuman hin fakkaanne, waan bareedduu takka qaraatii das nama jettu, ta mi'ooftu, ta akkasii eda dhageennee jedhanii wal gaafatan, qissaa warra sanii Rabbiin naa himee akka an isinitti himu na ajaje jedhii ummataa himi. dirqamaa dabarsiif ummataaf. Yahdi ila rushdi jinnoonni waan jedhan qur'aanni nu dhageenne ka ajabaa ka mi'aawu sun yahdii nama qajeelcha ila rushdi gara qajeellumaa nama qajeelchaa bar. Fa'aamannaa bi duuba itti amannee bar. Qur'aana, karaa qajeellumaa nama qajeelchu san, takkaa qajeellumatti nama yaamu san, nuti caqafnee hoggusuma bakkuma sanitti itti amannee jirra jedhanii haasawan jinnoonni. Deebi'anii ammas da'waa godhan hayni amane sun. Isaan sun nama kudhan takkaa sagal takkaa torba allahu aalam rabbittu beeka itti guddaa isaanii ammoo ka ajaju zawbaa jedhaniin jinnii kurnyan san takkaa torban san takkaa saglan san ta halkan san salaata subii nabii salaatutti jiru salaatutti jiru dhufanii caqasan hoogganaan isaanii Zoobaa jedhama. Isaan sun jinnii nissiibiina jedhaniin. Isaan kun yeroo lama dhufanii qissaa isaanii amma himullee hin feene garuu suuralee suurama jinniiti amma himuun kiyyan oolu himuun kiyya dirqama qissaa isaanii kana himuun dirqama garuu arraba amma dubbachutti jiru kanaan taayimii amma jiru kanatti himuun feene yoo xiqqoo achi gadi qara'e malee wata diqqoo qur'aan achi gadi oofe hima qissaa isaanii anuu bal'isee bi'inni rabbina jinniin tun dhufni isaanii bakka lamarraa dhufte takka yeroo yeroodha beeki takka ta asii tana takka ta suura ahqaaf keessaati gareen takka nusiibiine jedhaniin. Ta arda dhufte tun nusiibiine jedhaniin. Gareen biroo immoo Nayinawii Iraaq kutaa tokko ka Iraaq irraa ta'e yeroo lamaan kana jinniin dhufte jechuu. Anuu qissaa isaanii xiqqo bal'isee darsi mardhaa keessatti dubbachuuf jira. Aayata saddeettaffa irratti

halkan edaa na caqasee jira jedhi nafarun jam'aan tokko minal jinni jinni irraa tahe qur'aana an qara'u na caqasee jira jedhi ummatatti himi duuba ogguu caqasan faqaaluu ni jedhan jinnoonni waliin usa usa us nabii salaatutti jiru kan nama salaachisaa jiru dhufanii duuban caqasan wayta qaraatii qur'aanaa dhagaan isaan kun gammoojjii jiranii naklaa bakka jedhamtutti anuu qissaa isaaniif himuu edaa waan haaroo dhageenye musaa waliin jedhan akka nama galtee oduu hatatuu takkatti faqaaluu duuba ni jedhan innaa nuti samicnaa in dhageenne qur'aanan qur'aana ajaban ajabaa dhageennee jedhan ka hedduu mi'aawu ka hedduu das nama jedhu tokko dhageenneeti jaalannee bar yahdii ka nama qajeelchu qur'aanni sun ila rushdi gara qajeellumaa nama qajeelchaa bar fa'aamannaa bi duuba itti amannee deebinee daawaa isiitti godhutti jirraa jedhanii orma isaaniitti himan walan nushrika yoomuu shariikan goonu birabbinaa rabbii keenyatti ahada wama takkallee

mattakhadha waa hin godhanne hin qabu Rabbiin saahibatan niitii waahela isaaf taatus hin qabu walaa waladaa ilma wahiillee hin qabu jedhaniiti mirkaneessanii bar waan jinnoonni waliin jedhan wayta san ifii waan jinnoonni hoguu deebi'an orma ifiitti je'anii daawaa itti godhan Rabbiin nabiyyii odeesse. Deebi'ee hoo akka inni ummata Muhammadiif yeroo sanitti sahaabaaf himu Rabbiin ajaje. Wa annahu sha'aniin bar kaana tahee jira bar jinnoonna je- jinnoota jechuutti jira haasawa jinnootaati. Wa annahu bar sha'aniini kaana tahee jira yaquulu ka jedhu safiihunaa gowwoonni keenna. jechaa ture bar alallahi rabbi irratti shaxaxan jechuuni dhara jechu waan dharaa waan kijiba guddaa tokko rabbi irra kaayuu turanii bariya rabbi waahila qaba takkaa ilma qaba takkaa niitii qaba jedhanii dubbatanii rabbi irra waan argan kaayuu turanii bariya

kadiban kijiba wahii hin jettu. Jinnii fi insilleen kijiba Rabbi irra hin keettu jechuu sehuu turree bar. Ammoo akka kijiba Rabbi irra kaayan ardha Qur'aana dhageenne irraa nu adda baatee jirti. Akka Rabbiin tokko tahe, akka Rabbi akka Rabbiin waahila hin qabne. Okay. Aha. Nu adda baatee jirtii jedhan. Wa'annahu sha'anii bar kaana tahee jira rijaalun dhiirti takka minal insi namarraa tahan

Rahaqan jechuun jallinna takkaa boona takkaa kibri inumaa dabaleefii jiraa bariya. Akkana jechuun jinnoonni illee nama sodaatti. Namni illee jinnii in sodaata. Jinni illee nu sodaatti bar. Hogguun amma asii itti kaanee quraana qaraanee maalii jennu nu baqatti. Akkasuma nullee jinnii in sodaanna. Hogguu laga gurdaa keessa dhufanii halkan gartee namni jaartii qabatee ilma qabatee faa horii fa'aan bakka haarawa takka dhufee qubatu. Dur warri dur sun hatta abbooti matee na fa'a durallee jechuun takka ammallee numa jirti wanti suni wayita akkasitti bakka haarawa dhufatan takka laga adda addaa keessa yoo deeman yaa jinnii ganda kanaa yaa jinnii as qubattu kan dura qubachaa turte itti guddaa keessanii hin maganfanne nama nurraa waan godhina horii nurraa waan godhina nu waa nun godhina fayyaa isinirraa haa argannu naga isinirraa haa argannu jedhaniiti guddicha saniin maganfatan guddaan ganda kanaa kun kan dhufee as qubate kun gosh edaa nu dhiira edaa nu nama akkanaati edaa nu sodaatanii jedhan guddichi waan jedhuun duuba deemaa moggaa babbaha ijoollee fa'a irraa iyyisiisa deema moggaa babaa intala fa'a irraa gartee rifachiisa intala fa'a gartee irraa seena jaartii fa'a itti kakkaasa horii fa'a gartee karaa dirmaa fa'a dirmaa fa'a irra buusa mana fa'a ibidda irra buusa haa nu sodaatanii daran haa inumaa haa karaaman nuu dabalamtuuti akkana godhaa jedhan yeroo garii irra babbahanii akkas goggodhan qiincaa buusaaf duuba narraa dhaabadha narraa dhaabbadhaa niitii na jalatti waan godhinaa ilma na jalatti waan godhinaa horii na jalatti waan godhinaa narraa dhaabbadhaa jedhee akkanatti irraa maganfata. Guddaan kun duuba karaamaa gaachana heeybaa wahiitu dabalama dabalamaaf. San duuba rabbiin hime jinnoonni haasawutti jirti jinnootatu haasawu jira waan kana. Waan waliin jedhan jinnoonni wa'annahu bar kaana tahee jira rijaalun minal insi dhiirti namarraa taate wayta dhufanii ganda haarawa tokko qubatan takkaa laga wayii qubatan amma qabrii dhaqi yoo si jedhan dhaquu hin dandeettu nabiin ammoo qabrii halkan keessa ka'ee dhaqa aashaa biraa kaa aashaa biraa deeme aashaan dhaabattee sodaattee eegdi jinnii wayiitu hin dhowaa takkaa waatu godha jedhaniitti namni sodaata sodaan tun nama keessa nama jirti waan uumaati ammoo tahaddii dabarsita amma isaan himuttu jiran tun

Akkuma reeffan isin hime san niitii fi ilmaanii fi horii illee nurraa hin tuqinaa nu ardhas qubannee waan isin feetan nurraa argattanii jedhaniini itti maganfachuu turanii fazaaduuhum dhiirti akkasitti jinniin maganfatuu sun warra gurguddaa saniin maganfatuun sun wayta garii maqaa dhawanii jechuudha. Makaanfatuun sun dabalteefii jirtii bar. Jinnoota hurdaa kanaaf rahaqaan boona yookaan kibri inumaa itti dhagahamaa yaa dhagahamuu takka hin dhufaa yaa edaa nuti warra jajjaboo akkanaati nu sodaatanii irra rabbashanayuu jedhan duuba gaafa isaan waa nuu kennuu didan. Wa'annahum bar isaan dhannuu sehanii jiranii bar. banii aadam baanani bar wa annahum bar isaani baniin aadam jinnoota haasawutti jira dhannuu sehanii jiranii bar itti fakkaachuu turte kamaa dhanantum akkuma isinittuu fakkaachuu turte akkuma isin sehuu turtan

Eega cinni kun dhufe ka nabiyyoonni addaan citti, wanni eeganaa ergamu hin jiru jedhanii kana jedha muruu turaniya. Ammoo duuba Rabbiin fadlii isaa irraa tola isaa irraa hardha Muhammad ergee, Muhammad ergamee, Muhammad ergamee salawaatu Rabbii wasalaamuhu aleyh, Qur'aanni itti buufamee, Qur'aanni inni qara'amu qara'u sun hardha dhageennee itti amanne.

Fawwajadnaaha ni agarre samii san muli'at ta guuttamte tahuu agarre ardha harasan wardiyyaan shadiidan wardiyyaa jajjabaan guuttamtee jirti tahuu ardha agarree jirraaya wa shuhuban rasaasa gubaa tahe

ittiin waa caqafnu jechuudha. Ka dhageettii wahii irraa fudhannu. Bissamci ka dhageettii wahii irraa fudhannu formeeshina jechuudha. Formeeshina wahii waan maleekan walii dabarsitu achii argachuu turre. Har'a battalti sun rasaasa nu jala darbutti jirani. Wardiyyaan akka malee heddummaate. Wardiyyaa guutuu jira. Har'a akka duritti baanee samii oduu fidachuu hin dandeenyu jedhan. waliin jedhan faman yastami al'aana ardha ammoo namni waa dhaga waa caqasa deemee waa caqasee oduu wahii ta maleekan dubbattu haatee dhufaan jedhee samii ol bahi yajidlahu ni argata bar shihaaban shihaaban jechuun rasaasa gubduu taate rasadan jechuun ta qophooftee afaan irra deebisanii isa eegdu tamatti darbatan jechuudha.

Okay. Qissa haasawuun dirqama amma. Suuraan kun jinnii jennee dubbanne akkuma nu amma agarrutu qissaa jinnoota nu haasawutti jira. Nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi Abi Xaalib Duunaaniin adeerri isaa jechuu. Haati mana isaa Khadiijan takka malee isa gargaaruu turte sunilleen duunaan isaan sun baatii takka bicha addaan turan Abii Xaalibii fi Khadiijan. Khadiijan duute Abii Xaalib baatii takkatti jala du'e. Warra lamaan duraan nabi irraa nama ittisuu ture irraa nama dhoowwuu ture difaacuu ture bira dabran Qureeshan nabi zallamuu eegalte. Hoggu nabi zallamuu eegalte nabiin gara Xaa'if kana dhaqee jedheeti Xaa'if illeen hanqattee fi Qissaan keessi dheeraa? Deebi'i. Isa ka Xaa'if irraa bahee lafa Nakhlaa jedhamtu takka jiru salaanni subii itti gahi. Salaanni subii hogguu itti gahu moo ishaa'ii Allahu a'lam warri gariin ishaa'ii jedha warri gariin subii jedha nabi ma salaatutti jiru salaata sagalee ol fuudhanii qara'an jechuudha. Salaatutti jiru jinnoonni dhufanii caqasan jechuu qaraatii qur'aanaa caqasan. Akkasitti amananii deebi'an. Yoo akkas taate qissaan gabaabaa Ammoo kanaa ol waa jira. Kanaa ol waa jira. Wanni jiru jinnoonni akkanatti dhufanii akkanumatti ka'anii dhufanii Qur'aana jaalatanii hin caqafne. Sababa wayii dirqama wayiitu bakka san fide jinnoota san yeroo san. Jinnoota wanni bakka san fide jinnoonni tuni dura Rabbiin guddate ol ta'e wayta Rabbiin murtii dabarsu, dubbatu, sagaleen Rahmaan, Rabbi, guddinna isaan malu guddate akka shalshalataati. Maleeykan hundi in gaggabdi. Keessattuu maleeykan samii tokkoffarraa haga samii torbaffaa jirtuun gaggabdi. Ta samii torbaffaa ni gaggabdi. Martuu gaggabdi. Wayita gaggaban kana Rabbii waa dubbatuu waa murteessuu qofa beekan. Waan kana addaan hin baaneef. Jibriil qofattu fahama dubbiisan. Jibriil fahamee wayita Rabbiin dubbii isaa geeffate guddatee ol ta'e maleekan ni baffatti. Jibril qaata fahame. Maleekan hogguu baffattu warra samii duraattuu dura dubbiin adda baatiif isaantu dura dhagaa. Waan waliin jedhan maaltu nu gaggabse maal taanee jedhan rabbal a'la dubbate kanaafii gaggabnee jedhan maal jedhere waan haqaa jedhe waan dhugaa dubbate inni ol tahaa zalaalamii bar guddaa wanni marti jalaa gortuu bar akka wanta akka dura dhaabbachuu hin dandeenye kanaaf gaggabnee jedhan. Jedhaniiti wayita akkanatti kana mirkaneessan Jibriil waan Rabbiin murteesse dubkaa dubbate san maleekaa samii torbaatiif dabarsa. Maleekan samii torbaalleen samii jaffaatiif dabarsiti. Akkasitti walii gad dabarsanii oduun samii addunyaa dhayxi. Samii as aantana dhufti. Wayita isiin as dhufte Maleekan samii adduniyaalleen haasofti dubbiisa walii dabarsiti. Walii dabarsitu warri samii adduniyaa tanarraa keessa miti ala isii qubatu gara nutti aanu kana qubatu wardiyyoonni jechu wardiyyoonni maleekaa ka manneen gugurdaa wassamaa'i zaatil buruuji irratti an isinii hime san qubatu sun akka biyyi takka boordara jeyshii keettee jirtu san akkasumatti maleekalleen dachii tanarraa waan ol ba'u gara samii kana eeydi warri kun samiirraa isaanillee oduu dhagaayatan. Wayita isaan oduu dhagaayatanii wajji haasawan jinnoonni wal yaabbatanii wal yaabbatanii qilleensa yaabbatanii duumessa yaabbatanii samii kanatti dhihaatanii warra kana dhokatanii waa warri kun haasawu kana jalaa fuudhan jalaa hatan. Wayitaa jalaa hatan akka hedduu ta'an waytaa garii Rabbiin ni dhiisa. Osoo namni tokko irraa waan taane nagaan ifirraa gad deebi'anii oduu gad fidan. Waytaa garii ol bahuu hanqatanii rasaasni itti banamee odullee dhabanii namileen irraa du'ee akkasii gad deebi'an. Waytaa garii dafanii oduu argatanii walii gad dabarsanii walii gad dabarsanii warri gubbaa jiru rasaasni fixee warri jalaa oduun gala akka sadeen kana ta'an. Akkanatti oduu takka achii hogguu argatan 99 fuudhanii itti dabalanii raaydichatti fidanii takka raayditti fidanii dubbii itti himan ibaluu du'uu heeta mootumma jijjiiramuu heeta waan akkasii taamuu heeta waan akkasii hatame mana san jirti jedhanii himaniif isin itti dabaltee himti kanaaf wanni gariin kan raayidin haasoftu sun akkasi dhugaa ta'ee argama jechuu amma duuba halkan tokko samii tana ol bahuu dadhaban takkaa guyyaawwan san halkanoowwan san samii ol bahuu dadhaban tun maaltu fide nabii keenyattu ergamee salawaatu rabbii wasalaamu alayhi nabiyyummaan gad dhufte akka waan jinnoonni oduun Wahyiin samiirraa dhufti. Jinnoonni achii waa hatan akka waltti hin laaqamneef jecha Rabbiin ta isaanii tana hajjabee dhoowwe, networkiin lama akka wal seenee wal hin laayneef jecha. Direct ta Jibriil san bichaa as buusuuf jecha fide, dhoowwe jechuu ta isaanii san. Amma rasaasni, madfa'aan, saarukni haga duraan itti banamurra itti baname jinnoota kana. Oluma batattan, oluma bahuyyuu dadhaban, duumessaa dabruu dadhaban. Warri gariin hogguu himu warri Xaa'if ka bakka nabiin jiruu san, ka bakka nabiin hogguu san jiruu san, halkan salaataa san jiruu sun, samiin ibidda qofa taatee jedhan halkan san. Qiyaama waytaati jenneetu shakkinee jedhan. Amma duuba hogguu ibidda samiin rasaasa fi madfa'aa fi saaruka bichaa taatee jinnoonni ol bahuu dadhabanii dhumtilleen takkaa duutilleen madolleen itti heddummaate ifirraa gad deebi'anii ibliisii guddichatti dhaqanii bahara keessa qubatanii har'a samii ol bahuu dadhabnee jennaan an bara bahara keessaa argee jira rasaasni xiqqaan har'a isinitti hin dhawamne jedheen. dubbii jabduttu argame ardaa wanni samirraa nu dhoowwamneef dachii tanarratti wanni dur hin jirre haarawni takka arda argamte barbaadaa jedhe kaan baddaa ergee kaan gartee gammoojjii keessa ergee kaan qaalaa jabala ergee kaan badda daree jechuun lamaan kun tokkoma jecha hin jedhe kun erge, waan silaa dachii tahee bishaan hin qabne kana hunda irra erge, warra bishaanillee akkasitti erge. Baharra deemu. Ergamanii bobba'anii warri gara gammoojjii gore, warri gara gammoojjii gore osoo deeman jarri torban takkaa saglan takkaa kurnyan reefuu haniimu sun ka itti guddaan isaanii Zoobaa jedhamu sun Xaa'if dhufan. Xaa'if irraa bahanii deemutti jiran Nakhlaa dhufan. Hogguu Nakhlaa dhufanu Nabi ka salaatutti jiru okke ana waa balleesse. Wanni an balleesse wama silaat deemu hedduu xiqqoo utaalee ibliisichi hogguu dhufanii itti hima waan haarawattu asitti argame dachina gubbatti argame deemaa dachii jirtu magaalaa jirtu gugurdoo hundarra biyya isii hammaaraa naa fidaadaa jedhe. qissaa tokkotti akkana biyya hammaaranii hogguu fidaniif in fuunfate hogguu fuunfate dachii makkaa waajjira hin deemaa ifi xaa'if gidduu kana waajjira hin deemaa dhaqaadhaa jedhe qissaan tokko ni akkana qissaan tokko barbaada ergee barbaada deema waan haarawa argame barbaada hogguu jedhe warri gara gammoojjii gore warri gara gammoojjii gore dhufanii xaa'if hogguu dhufan xaa'ifii ba'anii naqlaa nabi ka salaata salaatutti jiru sahaabaa xiqqaa tokko wajji jira qur'aana caqasanii waliin jedhanii itti siqanii caqasan hogguu caqasan ni amanan akka rabbiin ammarra nuu haasawe kana dubbiin taatee deebi'anii da'waa godhuu eegalan orma isaanitti jechuudha Qur'aanni kun jinnii fi insilleef qixe bu'e jechuu nu garsiisa suuran kun. Akkuma jin- insi irratti bu'e akkasuma jinni irratti bu'e. Ibliistichi hoo san booda diqqo taa'ee nabii keenna salawaatu rabbii wa salaamuhu alayhi daddararuu eegale. Haga tokko irraa isinii hima. Guyyatu guyyaa jinniiti. nabi ka beeytullahi alatiiq biratti salaatutti jiru dhufee dachii makkaati jennaan har'a wanni bahe kana waan yoomii yoom dhiifamettu har'a sujuunni argame wallaahi gaara jabal abii qubeys ani isiniin jedhe gaafa kaan jiini bakka qeecinaan tokko jabal abii qubeys irra bu'e isiniin jedhe Ka ammallee gaara san irraa waa isinii hime, durri gaara Rabbiin dachii gubbaa kaaye Jabal Abii Qubaysii san jedhee isinii hime. Qabriin Nabiyallah Ismaa'iililleen gaara san bira. Gaara san gubbaa dhaabatee gadi laalee Nabii keenya salawaatu Rabbi wasalaamuhu alayhi isa ka Masjidul Haraam keessaa Baytullahil Atiiq biratti salaatutti jiru hagan sujuudu eegee achii fiigee mormarra ajjadhee achumaan gadi maxxansa jedhe Jibriil godhee afuufe, afuufa achii afuufe Habashaa bu'e. Achii badduu teenya tana bu'e jechuudha Ordul Habashaa. Achii dhukkee ofirraa xaawaa fiigaa dabre. Gaafa kaanis nabi ka salaatutti jiru muka ibidda qabu ka ibidda gartee jabaa qabu fuudhee nabi ittiin deeme. Innummaan guddichummaan kun Nabiin hin waswaasne dhaqee qabuu fedhee jalaa siqe. Ammas itti deebi'ee ammas itti deebi'ee akkasitti booda Rabbiin irraa qabe hamtuu isaa jechuudha. Guddichumattu Nabii keenna akkasitti adaa godhe jechuudha. Eegas yogguu dadhabe karaa falfalaatiin deebi'ee Labiid bin A'sam keessan falfala dalsiise. Dadhabee hogguu jedhe oguu dadhabe nabi akka itti du'a murteessan kora taa'ee suraaqata binu maalik duqshanii nama jedhamu san fakkaatee kora walgayii dabalame akka muhammad gootan muhammad akka isin godhuu qabdan ni hiina jettani boruu baaftanii bara yoo hiitan in biyyaa gandaa biyyaa baafna jettani boruu gurmuu heddummeeffatee isinti deebi'ee isin garagalcha mootummaa teessan akkam goonaree ajjeesuu irra isinii wayya yoo ajjeeftan dubbii isaatirraa cabastanii jirtan na'am abijaaliitu yaada ajjeesuu san fide yaadni bareedan kan inni fide kanaa jedhee irra murteessinaan bahee dabre suuraa kaa dhaabadhu suuraa kaa dhaabadhu oguu jedhaniin waa suuraa kaa mitiyyuu oguu jedha deeman ilaa sheexaantichattu baalabbaata qottuu fakkaatee dhufe malee jechuudha ibliisichi guddichi. Duuba jinnoonni kun akkasitti halkan san rasaasni itti heddummaatee ol bahuu dadhaban. San duuba haasawanii waan jedhan nuti lamas nassamaa samii ol bahuu barbaannee jirraa bar. Akka dur ol baanutti ol bahuu barbaannee ardha ammoo ol bahuu dadhabnee bar maalif fawajadnaahaa ni agarree bar samii tanarraa muli'at ta guuttamte tahuu agarre harasan wardiyyaa maleeykatiin shadiidan maleeykaa jajjabduu wardiyyaa jajjabduu kumaandoo jajjabduun ka samii wardiyyaan guute agarree bar washuhubaa rasaasa ibidda qabu ka nutti dhukaasamu kana agarree jedhan. Warri gaafa san himu sun urjii darbatamtu san ni argan. Ta ifaa deemtu, Nabi salawaatu Rabbi wasalaamu alayhi halkan tokko sahaabaa isaatii wajjin osoo taa'utti jiru, urjii akkana darbatamtu, darbamtu, arge. Hedduu. takkaa takka jabduu arge. Sahaabaa isaa ni garsiisee ni argan. Mee maal jettanii? jedhee gaafadhe. ee urjiidha urjittu akkana darbamee akkanatti gartee fiigutti jira dhugaadha jedhaniin duuba maal jettanii jeen waan jedhaniin takkaa nama jabattu halkan kana dhalate takkaa nama jabattu halkan kana du'ee jedhaniin Mm, akkasii miti irra hedduun nama akkasumatti beeka abbootiin ta'inillee akkasuma itti ammoo akkasii miti jedhe nabii salawaatu rabbi islaamu alayhi shayxaanatu wayta isaan ol bahuu fedhan Oduu hatuu fedhan maleeykan eyduu samiidha rasaasa kana itti bantee gad deebiftee nama irraa fixxee madeessite akkasitti gad deebi'anii urjiin darbatamtu sun rasaasa maleeykaa wardiyyaa hulaa samii teettuti jedheni himeef jechuun nabiin keenya salawatu rabbi wasalaamu alayhi duuba jinnoonni Akkuma dur samii ol baanutti samii ol bahuu barbaanne fawajadnaahaa ni agarree bar samii ardha muli'atta guuttamte tahuu harasan wardiyyaa shadiidan jajjabduudhaan wardiyyaa maleeykaatu guute bar washuhuban ibidda rasaasa ibiddaatu guute jedhan urjii jechuu. Wa annaa nuti kunnaa taanee jirraa bar duraan naq'udu ka teennu taanee turre minhaa samirraa akka amma gartee warri faranjii kuni ji'arratti Chayinalleen dhayxee waarra dhaabbatte. Ameerikalleen Raashiyalleen saatalaayitii maal jedhaniini ana na himi fayyadaa badee Maate.
Saatalaayiti moo
waan isaan amma samii ol erganii lallaaleen kan waan ji'a eh, maali maqaa isaa jalaa hojjanu numaa beeka. kama ruksinaa Waan akkanaas waan achi- arabni kama ruksinaa jechuun na jalaa bade maqaan na jalaa bade ka amma isaan ol erganii hatta Itoophiyaa illee dhiyoo sana ergite bar ergu Itoophiyaa illee ni Saatalaayit maa barka Itoophiyaa ergite. akkasitti eessa ergan urjimatti erganii bar urji maali miti Eh, Achuma gubbatti.
namuu ji'a gubbatti bakka tolfatee akkas achirra saatalaayit waadaa Saatalaayit. oolanii miti oduu walii dabarsan nulleen akkasitti samirraa battala qabaachuu turree bar ka satellite irra dhaabbannee achirraa waa fudhannu maqaa'ida bakka teessummaa qabna haa nuu qophoofne kan nuti gartee irra taa'uu turre qabna lissamci oduu irraa argachuuf jecha faman yastamici il'aana waan waliin jedhan ardha namni oduu caqasa jedhee samii ol bahe yajid ni argama lahu isaa fi rukutamee jiraa barardha shihaaban rasaasa ibiddaattu isaaf argama, takkaa isa mudata, rasadan ta qophooftee isa eeydu jedhan. Wa annaa nuti laa nadrii addaan nuun baane, nuuf hin galle jedhan. Hin beeyne yaa wayta akkanatti samii ol bahuu dadhabne kana dur jinnoonni isaaniif dalagaa, raaydulleef dalagaa, Raayiduun namatti himtee horii irraa fuuti. Horiin kee kabade achi jiraa bara. Maaliin kee achi jiraa jettee akkasitti namarraa mallaqa fuuti. Jinni illee dalagaa karaamaa itti argatti bani aadama irra waa beeyna jettee ciincaa horii buusanii fi waa qaqqalaniif. Lachuufuu dalagaa. Duuba har'a ol bahuu dadhabanii mire dalagaan dhaabattee jirtii mire

am araada bihim rabbuhum rashada moo rabbiin isaanii qajeelluma isaaniin fedhe waa addaan nu hin baane ammoo rabbiin qajeelluma fedhe bakka jinniir ol baatee oduu hattu san rabbiin maalii jijjiire qur'aana ilaa zalaalam qara'utti jijjiire jechuu ka jibriil fidu kanaaf isan oolchite jinnii san duuba jinnoonni tun amananii hedduu gaarii amantiin islaamii kun sagallan kana akkamii yoo jettan yeroo takkittii da'awaa dhaga'anii amananii deebi'anii nama da'awaa godhuu turanii nama da'awaa godhuu eegalanii waa hagamii hagam yeroo takkittitti mirkaneessanii murteeffatan garagalanii hoo aqiidaa bareedduu godhatanii dubbii adabaa haasawan waan adabaa ka isaan haasawan wayta sharrii dubbatan rabbitti achi hin qabne wayta khayrii ammoo rabbitti achi qaban akkuma suuraa al-imraan keessatti rabbiin jedhu walillaahu mamaalikal mulki yaa rabbii mootii mooticha mootii moototaa tutti lamulka man tashaa'u abbaa feetee mootii abbaa feeteef mootummaa kennitaa baratin watanzi'u mulka min man tashaa abbaa feete mootummaa irraa fuuta bar watuzillu man tashaa abbaa feetu mootummaa isaa laafiftee watu'izzu man tashaa abbaa feete mootummaa isaa jabeessita biyadika alkhayru khayrin harka kee jirti jedhe innaka alaa kulli shay'in qadiir atti waa hunda irrattuu danda'aadha bar qadiir jechuun shariin harka eenyu jirtiree

wayta khayrii rabbi deebifne wayta hamtuu hoo ifitti as deebifna adabaaf ammoo lachuu rabbi biraa malee hin dhuftu lachuu wama inni murteesse taama wayta yaaddulle rabbi sitti fide waytam sirraa du'ee yaaddulle boottulle rabbumaa ajjeesse wayta ilma sii kennee gammaddee niitii fuutee gammaddee waan ta'eef rabbumaa sii kenne lachuu achumaa dhufte ammoo adabaaf adabaaf khayrii rabbi deebifna hamtuu rabbi irraa gad hambifna adabaaf hin ta'u akkuma nama guddaa nama guddaa yoo inni waan takka sitti hime in kijibdan jettuun ni seete jette waa isinti fakkaate dubbii sun jettaan malee ni kijibdan jettuun namni ajaba hin qabne yoo inni sitti hime ni kijibdee biyaan qaanya isa qaanyessuumiif qaanyessuutti jira nama guddaan kijibaa yoo itti jette if qaanyessuutti jirta duuba abbaa ibalu dubbii amma jettan tun way seetanii way sitti fakkaate hubattanii jettaan innuuf keessa garagala adabaaf silaa inni kijiba illee bar summaa kijiba san adaba goote akkasuma duuba waan hamtuu rabbitti abadan iman qaban khayrii qofa rabbitti qaban jinnoonni kun jecha irra adabaa dubbatan wa'annaa minna saalixuun nurra warra gaggaarii jiraa bara ka rabbitti amane ka waan gaarii dalagu jira waminnaa duuna daalika nurraa warra warra san hin tahintu jira ka kheyrii hin qabne jira bara kunnaa taanee jirra nu hin kuni jedhan jinnoonni xoroo'iqa xoroo'iqa jechuun mazhaba yookan adeemsa qidadan garagaraa qabnaa akkuma banii aadam kana akkuma banii aadam kaafira illee qabu islaama qabu kana akkuma banii aadam kana gaarii illee qabu hamaa qabu kana akkanumatti nulleeni gosa gosa karaa adda addaa adda addaa qabna shii'aa qabna sunnii qabna maalii qabna maalii qabna beentee qabna ortodoksii qabna akkasitti waa dhibba tokko awaama qabna addaan kan qabnaa jedha xaraa'iqa jechuun karaa bobbaa amantii jedhee namni oofatu qabna qidadan ka adda addaa jechuudha wa'annaa nuti wanannaa beeynee jirra Har'a wanni nu amanneef warra kana jedha. Har'a wanni nuti Qur'aana wayituma duraa dhageenye amanneef maaltu nuu gale? Zanannaa waatu nuu galee jiraaya. Waa hubannee jirra. Allan nu'jiza Allaha fil ard. Osoo haga feene baqanne allan nu'jiza Allaha fil ardi dachii tana keessatti Rabbi waa dadhabsiisuu hin dandeenyu jechuu har'a nuu galtee jirti yaa walan nucjizahu haraba walan nucjizahu isas waan dadhabsiifnu ammallee haraban jalaa baqachutti yoo rabbiin waa nu godhuufe dachiin hagubbatti takkaa dhakaa nutti rooba takkaa dachii gad nuu kuta gara tokko kan irraa dhaynu hin jirru jechuu beeynee jira yoo jalaa baqanna jennillee hoo garri itti jalaa baqannu

hin beeku suuraa nabiin gogguu san qur'aana irraa qara'utti jiru. Wa'annaa nuti lammaa sami'ana alhudaa hogguu gurra keenna kanaan dhageenne alhudaa qajeelluma nabi Muhammad qara'utti jiru qur'aanni martuu innuu qajeelluma qur'aana inni qara'utti jiru ka waan qajeellumaatti nama yaamu hogguu dhageenne nuti Hamba teenna ta biraa deemneen duratti aamannaa bi hoggusuma amanne qur'aana sanitti. Faman yu'umin bi rabbi namni rabbii isaatti amane namni rabbii isaatti amanee qur'aanatti amanee ergaa isaatti amane falaa yakhaafu waa hin sodaatu bar bakhsan waan an dalage

goggogoo jechuu nurraa bar warra dhugamaan amane jira islaama jira waminna alqaasituun nurraa warra gartee qalbiin goggogdee jallate jira faman aslam namni ardha amane qur'aana kanatti islaama ta'e fa'ulaa'ika warri akkasii sun taharraw qabatanii jiranii bar rashadaa qajeelluma jechuudha. faman aslam namni ardha islaama tahee amane waa waytaa gad deebi'an aruma isaanii deebi'an da'waa itti godhanii himaniif namni ardha amantii nu qabanne qur'aan nutti amanne kanatti amanee muhammaditti amane fa'ulaa'ika warri akkasii sun ardha islaama tahe warri akkasii sun taharraw qabatanii jiranii bar rashadan qajeelluma qabatanii jiranii yaa orma keenna nu amannee jirra qur'aanni kun

Kanaaf isinitti himne milkii hardhaa boritti illee isin yaamne qur'aana isin yaame itti amanaa qur'aanatti islaama ta'a. Yoo diddanii ammoo hin amannu jettanii akkuma keessan jallinatti ka fuftan taatan ibiddi jahannam isin qoraan ibidda jahannam isin qoraan ibidda jahannamii suuraa anbiyaa keessa maa jedha rabbiin innakum wamaa ta'buduna min duunillah yaa warra kaafiraa isin isinii fi wamaa ta'buduna min duunillah wan isin duraan rabbii gaditti gabbartanillee hasabu jahannama quraan ibidda jahannamii bar isinii fi yaa warra kaafiraa isinii fi wan isin rabbii gaditti gabbartanillee Gabbaruu turtanilleen qoraanuma ibidda jahannamii beekkadha. Wanni ibidda jahannam shidu gaazii ibidda jahannam isinumaa yaa. Gaazilleen isaanuma ka gubatulleen isaanuma. Wayita ho'isuu fedhan kibriita wayii keessa buusan dhakaa wayii keessa buusan. Dhakaa santu akka malee ho'utti dabala.